Татарстан Республикасының төрле районнарында әлифба бәйрәмнәре гөрләп узды. Балаларның иң беренче мәктәп китабына багышланган чараларда безнең төшерү төркеме дә катнашты. Тукай музеена Казанның 149 нчы номерлы гимназиясе укучылары җыелды. Биредә балалар өчен бик кызыклы мәгънәви бәйрәм әзерләнгән иде. Тулырак Ләйсән Хаҗиева видеоязмасында. И туган тел, синдә булган иң элек кыйлган догам. Тукай үзе булмаса да, музеенда аның әкият геройлары яши. Балалар янына Шүрәле килде. Бергәләп уйнап, көлеп, төрле бәйгеләрдә катнашып, белемнәрен дә күрсәттеләр. Татар мөхитендә укыган балалар аерылып тора шул. Тукайның әсәрләрен яттан диярлек беләләр. Шүрәле аларны озак сынады. шулай дим инде мин теге әзрәк кенә э, белми дә торган наданрак шүрәле дә чөнки балалар үзләре бик күп беләләр алар үзләреннән наданрак Шүрәлене күргәч, бик шатланалар инде. Тукайның әкиятләрен балалар чынлап та бик әйбәт беләләр. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл Кырлай диләр, җырлаганда көечен тавыклары җырлай диләр, дип, алар сөйләп тә җибәрәләр. Балаларга гына түгел, чара әти-әниләр күңеленә дә хуш килде. Мондый татар бәйрәмнәре бик сирәк була. Хәзерге вакытта безнең һәрбер балалар теге урыс сүзләрен кыстырып сөйлиләр, ә безнең гаиләдә татар җанлы гаилә дип әйтик инде, теге татар телендә генә сөйләшәбез, әкиятләр яратабыз. Бик зур рәхмәтләрне әлбәттә белдерәбез, чөнки ул Шүрәлне күрү теге Яңа елда Кыш бабай күргән кебек бит инде. Бик күңелле булды. Үзем дә рәхәтләнеп көлеп утырдым. Музей балалар шау-шуыннан гөрләп торганда эшләргә дә күңелле, ди хезмәткәрләр. Миубикәдә кунакта, Шүрәледә кунакта исемле чаралар да уздыралар. Ике-өч ел дәвамында безнең музейда зур үзгәрешләр булды, бик матур итеп ремонт ясалды һәм без элеккеге традициябезне тагын яңартып җибәрдек. Балалар өчен төрле-төрле бәйрәмнәр уздыра башладык, дәвам иттек, дөресрәге. Тукай музее, гомумән, туган телне саклаучы бик мөһим үзәк. Татар мәктәпләреннән килгән балалар белән җиңелрәк, әлбәттә. Рус мәктәпләреннән дә безгә киләләр, без инде кайвакытта аларга рус телен дә уздырабыз. Чөнки аларга татарча аралашырга кыенрак. Шуңа күрә русчаны, татарчаны бергәләп алып барырга тырышабыз инде, тәрҗемә белән дип әйтимме. Ләкин алар белергә тырышалар. Без аларга мәгълүматны бирергә тырышабыз һәм менә шулай уен рәвешендә аларга татар сүзләрен, Гапла Тукайның татар әсәрләренең исемнәрен татарча, русча шулай әйләндереп, аларга аңлатырга тырышабыз. Алар бик канәгать китәләр. Әлифба бәйрәменнән соң музей буйлап экскурсия оештырдылар. Тукай музеенда гомумән балаларны бик яраталар. Мондый интератив чаралар биредә бик еш уза. Менә бу бүлмә, мәсәлән, иң кечкенәләр өчен. Бергәләп мультфильмнар карарга, рәсем ясарга, хәтта шәүлә театры да оештырырга була. Әниләр һәм бәбиләр өчен менә дигән файдалы һәм күңелле итеп вакытны уздыру мөмкинлеге бу. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Казан.